tabarĩra nĩ ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru. Nĩ njokagia ngatho kaingĩ nĩ gũkorwo nĩ wĩtĩkagĩra kũnyitanĩra naniĩ mĩtambo-inĩ ya Gĩkũyũ TV, ciĩhanda thinacara nginya thaa ĩmwe cia hwainĩ mũthenya wa njuma. O ta ũrĩa ngwĩraga maingĩ nĩ nyendaga ngagũceria kũndũ ngũrani ngũrani, na nĩgetha ngĩthoma oro nawe wĩ mwĩroreri ũgagĩkoragwo ũgĩthoma. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, njerete kũndũ gwĩtagwo Kĩrigiti, thĩinĩ wa kaũntĩ ya Kiambu. Gũkũ njerete nĩkĩ? Njerete nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma maingĩ megiĩ ũhandi wa mĩtĩ kana ũhandi wa mahũa. Ngagĩũka gũkũ na ngagĩcemania na mũthuri na mũtumia. Mũthuri ũyũ na mũtumia wake rĩ, maretwo Mister and Missus Mararo. Koguo rĩ, nĩ mũciĩ wa Mister Mararo. Gũkũ rĩ, ndoka ndakora maũndũ maingĩ na maũndũ mathaka, nĩ amu mahandĩte, makoretwo makĩhanda mũtĩ wa mahũa kana mĩtĩ ngũrani ngũrani ya mahũa. Na tondũ nĩo makĩũĩ ũhoro ũyũ rĩ, na nĩo moĩ harĩa mambĩrĩirie na harĩa marorete rĩ, nĩ ngũkĩenda tũgĩkorwo tũgĩnyitanĩra nao, na nĩgetha makorwo magĩtũtarĩria ũrĩa mũndũ angĩenda kũhanda mahũa rĩ, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na kana mĩtĩ ĩno-rĩ, mĩingĩ yayo tondũ ona marĩtwa marĩa makoragwo makĩhe mangĩ ona ndirĩ ndamaigua-rĩ, magĩkoragwo magĩtũtarĩria. Ndũgagĩthiĩ haraya ũkĩenda gũgĩtũnyita thĩiniĩ wa ng'enda citũ cia kĩrĩu nĩ Facebook, Gĩkũyũ Television, kana Facebook itũ ya Ũgĩ, Ũrĩmi na Ũgĩ High Tech. Na nĩũndũ wa mau na mangĩ maingĩ-rĩ, ndũkĩreke tũkĩnyitanĩre nao

Tuoka gũkũ nĩ getha tũkorwo tũgĩthomithio maingĩ megiĩ ũhandi wa mĩtĩ na ona ningĩ ũhandi wa mahũa. Twagĩkena mũno nĩ tondũ nĩ tuoka na twanyitwo ũgeni nĩ bamĩrĩ ĩno njega ĩrĩa ĩgũtwĩra marĩtwa mao na matwĩre kũrĩa maumĩte na ũrĩa makoretwo magĩka. Karibu sana. kwerwo atia Mhm. kwa marĩtwa wĩtagwo marĩtwa wĩtagwo atia njĩtagwo benard marara wa kĩariĩ ndutaga wĩra ũyũ wa mahũa gwitũ nĩ gũkũ kĩrigiti gũkũ kĩrigiti na ndĩrona hena madamu ũngĩ madamu nake etagwo atia njĩtagwo Ruth wa Njirũ Mararo na gwitũ nĩ gũkũ Kĩrigiti na tũhandaga mahũa ĩĩ Oh, nĩ ũndũ mwega wĩra ũyũ wa kũhanda mahũa rĩ kana ũhoro wa kũhanda mahũa rĩ waumire kũ Ũhoro he kambuni yanyandĩkĩte ndakũragia mahũa, twakũragia mahũa mũthemba wa roses, tuber rose na athongora mahũa mĩthemba mĩingĩ. Hau nĩho ndanjĩrĩirie kuonaga ũndũ ũcio ũkĩnyingĩra ngoro na ngĩhota gũtigana na wĩra ũcio, ndangĩtiga wĩra kũu ndarutaga wĩra na ngĩanjia kwanjĩrĩria wĩra wakwa kahora kahora kahora nginya rĩu mũthenya wa ũmũthĩ, ĩĩ. Kũguo nĩkĩo gĩtũmĩte ũkorwo ũkĩhanda mahũa?

ĩkĩbatara mũno mĩtĩ koguo mĩtĩ ndingĩtiganĩria kũhanda na mahũa no tũrathiĩ na mbere na kũhanda. Koguo rĩ ũgĩ wa kũhanda mahũa rĩ waũrutire kũu ũrauga kĩganda kĩu wakoretwo ũkĩrutĩra wĩra? Gĩtagwo Fairview Flora, nĩkuo twahandaga mahũa mĩthemba ngũrani ngũrani makĩria roses iria ciĩtagwo Norway, Germany ciatũmagwo kũu guothe. Mahũa maya ndũhandaga wĩ ika, hau, hau kabere nĩ tũkwarĩti na ũkanjĩra atĩrĩ, mahũa maya mũhandaga na mũtumia waku mwarutanirie kũ? Mahũa mweciria atĩa hakiri cianyu cierĩ ciauga atĩrĩrĩ, tũrarongoreria mahũa? Mũtumia wakwa ndarutirio kambuni-inĩ ĩyo, twarutaga wĩra, block ĩrĩa arutaga wĩra, na niĩ nĩyo ndaheirwo kũ- kũhũraga mwena, mwena wa spray nĩyo nĩyo ndaheirwo. Tondũ rĩu nĩho nĩho twanjirie kwaranĩria kwaranĩria kwaranĩria. Rĩrĩa twanyitanire na twagũra twahikania-rĩ, rĩtwa Isiraeli ritũ rĩokire mahũa-inĩ, na tũrutĩte mwana harĩa gũciarwo nginya akarĩkia high level ya education na e wĩra na mahũa maya. Tũtirĩ tũthiria handũ hangĩ wĩra. Koguo rĩ, ihũa rĩa rũci mwaruta kũrĩa Fairview, ũguo gwetagwo Fairview? Hau wamũhe Fairview Flo- Flora. Wamũhere ihũa rĩa rũci kũu, mũgire mũgũka kwambia kũmahandĩra gũkũ. ĩyo na gũkũ tũrĩ onamo rũcicio no tũrengaga valentine yakinya tũkaneana to tũrutaga mũgũ mũgũnda Ona niĩ nga nĩ ngũgĩcera gũkũ nĩgetha gwagĩkinya Valentine ngagĩũka ngaikuo ihũa rĩakwa nani ngagĩthiĩ gũkĩheana. Oo, nĩ ũndũ mwega. Haya, tũgĩcoke tũkĩingĩre rĩu mwena wa ũhandi. Mũndũ ambagĩrĩria ha? Na ona itanakinya hau rĩ, nĩ mĩthemba ĩrĩkũ na ĩrĩkũ ũkoragwo nayo gũkũ ya mahũa? Mĩthemba gũkũ nĩ ngoragwo na mĩingĩ, nĩ tũkoragwo na na cyprus, tũciĩtaga ornamental, no rĩtwa rĩa rĩo rĩtagwo thũnja, no ithuĩ rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ tũciĩtaga thuya, to kamũtĩ kau ti mũtĩ ũgũkũra naihenya, nĩ mũtĩ ũgũkũra cirambũ nini. Mũtĩ ũtekũneneha mũno wa ũgemu. Mm. nĩkĩo ĩtagwo ornamental Ornamental. Mm. haya ũcio nĩ mũtĩ mũthemba ũmwe Mm. mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ ĩna- mĩthemba ĩyo ĩngĩ rĩ twĩ na mahũa mangĩ mokĩte na thũngũ metagwo crisqueris hena mahũa etagwo aramanda hena mahũa met- twĩ na mĩtĩ ĩtagwo babu babu ĩ- ti iria cia gĩthaka-inĩ babu miniature tũkoragwo twĩ tũmĩrangi tũnini twĩ na mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ ĩta, ĩta, mĩingĩ mũno ya, ya varati cia mahũa ĩĩ mĩthemba ya mahũa mm. mĩthemba ĩno ngũrani ya mahũa rĩ hihi nĩ ũgĩthiaga kũu tondũ ĩngĩ wa njĩra yumĩte ona kwĩna mĩtĩ ĩrauma nĩ Germany na Poland mĩtĩ ĩyo rĩ nĩ kũgĩra ũgĩraga kũu ĩ kana ũtũmagĩra njĩra irĩkũ ya cia kũgĩra ũkarehe gũkũ na tũkĩmenyaga wega kana tũkĩririkanaga wega atĩ hihi rĩera rĩa na kũu rĩ na rĩa gũkũ Kiambu rĩ ti rĩmwe. Maita maingĩ he natharĩ ikoragwo ci nene ta international, kwĩ mũndũ ta Roselyn akoragwo na mwena ũyũ wa Limuru, nĩ ũgũthiĩ ũkagũra ihũa rĩmwe ũgoka ũkarĩciarithania ũkarĩciarithania ũkarĩciarithania ũkagĩa na mũthingi wa kũruta, ũkagĩa na mother plant ya kũruta mahũa maku. Ĩĩ nĩ tũceraga mũno kũrora new what is new. Ningĩ mũno thĩinĩ wa natharĩ Ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ gũkoragwo na kĩndũ a season gũgakorwo na kĩndũ na varati njerũ, varati njerũ nĩ ũndũ wa customers gũkorwo nĩ nĩguo makoragwo magĩka atĩa? Magĩũka agũri othe magakoragwo hena kĩndũ itatigĩte. Nĩ ũndũ mwega. Ũguo tũrerwo na ũhoro wa mahũa na kũhanda rĩ, mau mothe no wĩke? Ĩĩ ndirĩ ũndũ itangĩka, tondũ hau nĩho umithio wakwa umaga kana wa bamĩrĩ yakwa. Ĩĩ na nĩ ngenagĩra ũndũ ũcio, tondũ kuma rĩrĩa twanjirie kũhanda rĩ, ndirĩ ndaumagara ngathi gũthũkũma handũ hangĩ, na umithio wakwa wothe umaga hau. Ĩĩ na mĩtĩ ĩyo ĩratarĩrio nĩ mũthuri wakwa rĩ, gũtirĩ kĩndũ itoĩ tondũ nĩ tũthiĩte cemina, tũgathoma, tũgatũngana na andũ angĩ maumĩte Mĩrũ onao mahandaga mĩtĩ, tũgathiĩ mĩcemanio ĩngĩ tũgatũngana na andũ angĩ, koguo rĩ, tũgathaga information ya kũhanda mĩtĩ. kũringana na ũrĩa tũracera natharĩ ingĩ na kũringana na ũrĩa tũracemania na andũ angĩ magatũhe maũgĩ mao na ithuĩ tũkamahe maitũ tũgacenjania ũguo nĩkĩo tũtagaga variety ĩrĩa yothe ĩrendekana. Ĩĩ. Nĩ ũndũ mwega nĩ twa nĩ twaigua mau mothe na twagĩkena nĩ ũndũ wa wa ũhoro ũcio. Nĩ tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mũhandĩre wa mahũa. Mũhandĩre wa mahũa nĩ ngũgũtarĩria o rĩu. Mũhandĩre wa mahũa... Ũhandi wa mahũa no mũhaka ũkorwo na gatĩri kega, gakorwo kaharĩrie wega, gathondeketwo na compost. Compost nĩ mahuti magatuĩka, ũgakorwo wĩ thumu mũhũthũ, ka gatĩri mũhũthũ. Tĩri ũcio ũgwĩkĩra karatathi gaka, ũcoke ũũhe maĩ, waũhe maĩ-rĩ, ũgũcoka ũcarie kamũtĩ. ũcarie kamũtĩ ũthece irima, watheca irima rĩ, ũcoke woe mũmera ũrĩa ũrenda kũhanda. Mũmera ũyũ ũrenda kũhanda rĩ, ũũhutithie thĩiniĩ wa ndawa twĩtaga rooting powder. Ndawa ĩno ĩgũcina mũri ũyũ, ĩgũcina mũmera ũyũ haha ũimbe, waimba rĩ, ũrute mĩri. na ũrugarĩ kũringana na ũrugarĩ ũrĩa ũgũkorwo thĩinĩ wa green house koguo mũtĩ ũcio waũhanda ũguo ũkũũhe thikũ mĩrongo ĩtatũ na ithano ũũheaga maĩ wĩna ũruga- wĩ rugarĩ-inĩ na nĩ ũkũruta mĩri na wanjĩrĩrie gũthiĩ na mbere na gũkũra Mm. Tatua nĩ kamũ- nĩ mũmera ta ũyũ tũrenda kũhanda ĩ, rooting powder nĩ ĩrĩkũ rehe ngũnyitĩrĩre?

mũmera nĩguo kũhutithia rooting powder wahutia mũ- mũmera ũyũ ũrendekana mũ- ndawa ĩyo hau tu wona yagĩa hau rĩu no kũhanda ũgwĩka atĩa ũkũhanda harĩa tũgũkorwo tũthecete ĩĩ na hakorwo hena maĩ ĩĩ Mm. rĩu mũmera ũcio rĩrĩa waũrehe nĩ wekĩra haha nĩ tũtue nĩ twakĩũhanda haha ũga ũgũikara thikũ mĩrongo ĩtatũ thikũ mĩrongo ĩtatũ ici rĩ nĩ ũkorwo ũkĩũhe maĩ rĩngĩ nĩ gũkorwo ngĩũhe maĩ Gwatirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩgũkũheo no maĩ matheri. Ĩĩ. Koguo ĩ wĩikare haha mũmera ta ũyũ rĩ tondũ nĩ ndagĩkora ndona nĩ harĩ mĩmera ta ĩno gwĩkĩ- wĩkĩrĩte haha rĩ kana mahũa ta maya rĩ mahũa maya makoretwo maikarĩte hau kwa ihinda rĩigana atĩa kuma rĩrĩa wath- we- wathecithirie ndawa na ũgĩkĩra karatathi-inĩ. Mahũa maya mena wiki igĩrĩ koguo nĩ matigĩtie thikũ ingĩ nĩguo makinyia 35 days megũkorwo mena mĩri ngorwo ningĩ ngĩma transfer na nja maratathi-inĩ mangĩ, rĩu macoke maheo maĩ makũre na makiumaga megũkorwo mena mĩri. Nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata mũno. Haya ona ta ĩyo ĩ hau ũguo no ũndũ ũmwe, kwĩ mũmera ũngiuga ndũngĩthecithia ndawa ĩyo ĩtagwo ĩno watwĩra nĩ rooting powder? hatirĩ mũmera ũtangĩkũra ĩĩ hatirĩ mũmera atĩ ona mũtĩ wothe wothe ũtarĩ mbegũ tondũ mũtĩ ũyũ ndũrĩ mbegũ ona ũngĩkũra ũkũre mĩaka igana ndũkawona wĩna mbegũ no wahũthĩra tekinoronjĩ ĩno rĩ eh, ĩyo nĩyo mbegũ yayo nĩguo kũhanda na ĩmere ĩĩ gũtirĩ mũtĩ ũtangĩmera ĩĩ kwĩ mũtĩ ũrĩ wahanda to gĩthemba gĩkĩ ũkahanda mũthemba ũyũ ũgacoka ũkoma ũrĩ gũkũ thĩinĩ wa nasarĩ nĩguo nĩ- nĩ- ũguo nĩ nĩ ũndũ tuonete mũtĩ ũcio nĩ Mĩtĩ nĩ tũhandaga he mweri tũtangĩhanda mĩtĩ ĩno, July. Ũngĩhanda mũtĩ ũyũ July, weather ĩrĩa ĩkoragwo gũkũ ndĩngĩ germinate ithia mũtĩ ũyũ. Ĩĩ. Nĩ kũguo rĩ, nĩ kĩĩ nakĩo wagĩrĩirwo nĩ kũrora rĩrĩa ũrahanda mĩtĩ yaku? Wagĩrĩirwo nĩ kũrora mũno ũrugarĩ ũrĩa ũhana. Ĩĩ ũrugarĩ ũrĩa ũhana. No ũrugarĩ ona ũngĩkĩra rĩ, tũũgũithagia na maĩ. Ĩĩ ũrugarĩ ũngĩingĩha tũũgũithagia na maĩ. Na maĩ na njĩra ĩrĩkũ? Gwĩkĩra maĩ kana gũkunĩkanĩria? gũitĩrĩria maĩ igũrũ temperature ĩgacoka thĩ ĩĩ no mũtheri- mweri wa heho rĩ ndũngĩhota kũhe nyũmba ĩno ũrugarĩ aca ndũngĩhota kũmĩhe ĩĩ nĩ ndaigua na nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩ ũndũ mwega mũno kuona atĩ nĩ ũrĩ- wa- mũ- mwĩrori wakwa no akorwo hihi ataroĩ nĩ kũrĩ kĩndũ ta kĩu gĩtagwo rooting powder tondũ nĩ tũgĩthiaga na kũu na tũgakĩona mĩmera nĩ twakĩona mahũa mathaka rĩ tũtiroĩ no gũkorwo tũtiroĩ aingĩ aitũ no gũkorwo tũtiũĩ atĩ Ũhoro ũcio wothe umaga haha. Nĩ twakĩrĩkia thikũ mĩrongo ĩtatũ na ithano nĩ ciathira. Kuuma hau tũcokaga tũgeka atĩa? Kuuma hau tũcokaga tũkamĩoya yothe mĩtĩ ĩrĩa yothe ĩna mĩri, ĩgekĩrwo polythene ciĩna tĩri mwega na ikaheo maĩ. Wekĩra mũtĩ ũcio hau, no maĩ ũhũragwo na after a few days ũgakorwo nĩ warahũka tondũ nĩ wagĩa weather njega ya gũkũra. Ĩĩ ndũrĩ na ũrugarĩ rĩngĩ. Maratathi ma kũhandĩra rĩ, no nginya makorwo me ma rangi ũyũ wa mwerũ tũtũ tũnini? Nĩtuonaga geka gaka ge kega tondũ mũtĩ ũyũ rĩrĩa wakũra nĩũkuonagia mĩri, hau nĩũkuonagia mũmera ũrĩa ũrakũra na ũrĩa mĩri ĩrathiĩ, no ge ka black rĩ gatingĩkuonia mĩri gũkũ ũrĩa ĩrathiĩ, koguo twendete karatathi gaka nĩũndũ wa kuona nginya thĩiniĩ, wĩna confidence atĩ mũtĩ ũcio nĩũreka atĩa, nĩũrakũra na nĩ mũgwatu. Reke ngĩkũrie kĩũria kĩngĩ, kamũtĩ gaka kaigana ũũ rĩ, ũmenyaga nakĩ nĩ gatuĩka tayari kuuma gũkũ thĩinĩ wa natharĩ ĩno ya mbere, kuuma gũkũ gatwarwo natharĩ ĩngĩ, ũmenyaga nakĩ? Ta rĩu kamũtĩ gaka ge tiyarĩ, nĩ konania mĩri nĩ ĩrenda kuuma ĩhutie thĩ. Kwoguo wakaiga harĩa hena tĩri ũngĩmũingaingĩ rĩ, gegũteng'eria mĩri ĩyo nathĩ, na mũtĩ ũcio no kwarahũka ũkwarahũka, ĩĩ thutha wa kahinda kanini. Rĩu- rĩu tũngĩtua gũthiĩ kahinda ka mweri ũngĩ ũmwe rĩ nĩgũkorwo ke maita merĩ moyo Mm. nĩ ũndũ mwega rĩu tũngi- tuma haha rĩ tũkorwo tũgĩthiĩ ha rĩu haha tũgũthiĩ he mĩtĩ ĩrĩa yumĩte gũkũ tũkamĩhanda na nja Ĩĩ. yumĩte ikarĩte thĩinĩ wa tũthikũ tũthikũ mĩrongo ĩtatũ Ĩĩ. na ithano ĩgacoka rĩu ĩgatwarwo na hau hangĩ Ĩgatwarwo nja. Mhm. Ĩĩ. oo nĩ ũndũ mwega mwĩroreri wa gĩkũyũ tv tabarĩra ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru o toguo tũratwarwo ikinya kwa ikinya nĩ twerwo rĩu gũkũ tũme gũkũ kamũtĩ gaka kana mũmera ka- kana ihũa rĩrĩ rĩna thikũ mĩrongo ĩtatũ na ithano tũtigĩthiĩ hau hangĩ nĩgetha tũkĩone atĩrĩ thutha wa thikũ ya mĩrongo ĩtatũ na ithano rĩ gũgũcoka gũthiĩ atĩa ndũgathiĩ haraya

Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Na rĩu ĩ, nĩ gũkorwo to ndakwĩra atĩ na kũrĩa kũrĩa tuma kuma na mĩtĩ ya kinya kana mahũa maikarĩte kũu thĩinĩ wa natharĩ handũ-inĩ ha thikũ mĩrongo ĩtatũ na ithano. Rĩu ĩ, mũtĩ ũcio waikara kũu warutwo rĩ, rĩu ũcokete ũgakũra ũgakinya haha kana ihũa rĩrĩ rĩkũrĩte rĩgakinya nginya haha. Kana tiguo? Nĩguo, ĩĩ. Rĩu ĩ, wa, waruta kũrĩa wokire ũgĩcenjia iratathi kana? Ĩĩ, ndokire ngĩcenjia iratathi ngĩhandĩra haha. Ĩĩ. Nĩkĩ kĩngĩ wongereire mũtĩ ũyũ kuma waũrutĩra harĩa? No tĩri ndaharĩrĩirie mwega ngĩkĩra karatathi gaka, ngĩhanda mũtĩ wakwa haha. Umm. Kĩrĩa kĩngĩtũma ũrute karatathi-inĩ karĩa kanini nĩkĩ? Kana nĩ tondũ mĩri nĩ yambĩrĩirie kũrũga kana gũ shoot through ũkĩona wĩkĩre haha? Twĩkagĩra tĩri mũnene, mũi, mũingaingĩ nĩguo mũtĩ wone gĩa kũrĩa. Rĩu nĩ ũrarĩa wega, rĩu nĩ ũgũkorwo na hinya wa gũkũra. Koguo ĩ, ta rĩu ingĩũka ndĩ mũgũri rĩ, njũke njoe mũtĩ ũyũ wigana ũũ rĩ, no thiĩ ngaũhande rĩu? No ũthiĩ ũũhande, no nĩ ũgũkorwo wĩna kĩa, nĩ ũgũkorwo ũgĩcekwo mũno tondũ nĩ ũtigĩtie wa gũthiĩ kũhandwo thĩ, ũgĩe na hinya. Kaĩ mũtĩ wagĩrĩirwo nĩ kuuma gũkũ ũthiĩ ũkahandwo thĩ wĩna ihinda rĩigana atĩa? Kaingĩ mĩtĩ ĩno twendaga ĩna mĩeri kuma ĩtano nĩguo ũkorwo ũkorwo nĩ womĩrĩria atĩ ona harĩa waũhanda ona ũngĩũhanda handũ open kana handũ hatarĩ kĩndũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũkũra. No rĩu ũhana ũrĩa ũkũbidi ũtungatwo mũno nĩ ũndũ wa ndũrĩ ũrakinyĩria matukũ ma kwĩyũmĩrĩria. Ah, ũhete mataro kana ũhete mũndũ mataro maiganu rĩ agoka akoya mũtĩ ũyũ wĩna mĩeri ĩtandatũ rĩ agathiĩ naguo akaũhanda rĩ ũkoma rĩ mwĩranaga atĩa na mũgũri Maita maingĩ nĩ tũ- nĩ tũroraga gĩtũmi kĩa mũtĩ ũcio kũũma. Na ũngĩ- na maita maingĩ ũngĩthiĩ ũhande mũtĩ na ũũrekererie, maita maingĩ mĩtĩ ĩyo nĩ yũmaga. Na ũngĩũthi- ũrĩa ngũkũ- ngũgũtarĩria ũngĩthiĩ ũũhe maĩ, mũtĩ ũcio nĩ hinya mũno kũma Mm. koguo n- hatirĩ na chance nene mũno ya gũkorwo mũtĩ no ume oro ũguo ũngĩkorwo nĩ ũthingatĩte maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthingata mũtĩ ndũmaga o ũguo no mũhaka ũkorwo wĩna handũ hihi nĩ wagire maĩ nĩ wahandirwo handũ hakee na mũthũa ũndũ ta ũcio Mm. nĩ ũndũ mwega haya rĩu ĩ ndĩrenda rĩu tũingĩrĩre rĩu haha nĩ ndĩrona mĩtĩ ĩngĩ mĩtĩ ĩno ndamĩrora wega rĩ ngona nĩ ta mĩtĩ ndanona barabara-inĩ ĩrĩa ya parliament kana kũndũ kũ- kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa taũni ya nairobi nĩguo ĩ kana tiguo mĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩkũ muti uyu witagwo candonut Kano- candonut. kado kado candonut Mhm. nĩ mũtĩ wa mũthemba ũrĩkũ kana waumĩte kũ hihi muti uyu tutimenyaga wega kuria waimite tatuonie twereke nĩgetha mwĩroreri ahote kũwona na njĩra hakuhĩ Mũtĩ ũyũ tũtimenyaga kũrĩa waimĩte, no wahandwo beauty yaguo yatũmire tũteng'eranie na mbegũ ciaguo, nĩguo tondũ nĩ mũtĩ ũrahandwo handũ ũgakũra na ihenya na ũgakorwo wĩna kĩruru handũ andũ mangĩhurũka. Ĩĩ. Koguo mũtĩ ũyũ rĩ, ndũtinagia ndũtinagia, ndũtinagia ũrĩa gũkĩragwo atĩ nĩ watinia gacunjĩ kahana ũna nĩ getha ũthiĩ ũgathiĩ ũkahande handũ hangĩ rĩ, mũtĩ ũyũ ũhandaga wĩ mbegũ? Mũtĩ ũyũ ũhandagwo wĩ mbegũ, mbegũ ciaguo, mbegũ watuĩka wa matu wagimara biũ, nĩ he mbegũ ũitaga, nĩ cio ihandagwo. Mũtĩ ũyũ koguo wendeirwo kĩ, kĩruru? Wendeirwo kĩruru na ũthaka wa green yaguo. Ĩĩ, wĩ riri mwega. Ĩĩ. Ah, mundu agiuka taru guku gwetha muti uyu ri angiwoya guku thutha wa mieri igana kana no ta iyo ingi ukugite muti no nginya ukorwo ukinitie mieri itandatu Eh, mundu angi mundu angibatara ni muti ta uyu Thaithi ĩno no ũkorwo ũkĩhanda na mũtĩ mũtĩ wa ornamento mũtĩ ũcio tũkuonana hau mbere uma mũtĩ wa kũgemia no mũtĩ ũyũ nĩ mũtĩ wa gũkũra koguo mũtĩ ũyũ na wĩ thaithi ĩno no ũhandwo handũ na ũkũre na ũkũre. Ngoria atĩrĩrĩ nĩ tugaga ta rĩu nĩ tũĩ ongorwo nĩ ta mũtĩ wa mũringamu kana mũtĩ wa mũthemba ũngĩ rĩ gwĩ kĩwango kĩrĩa ũraihaga ũyũ rĩ ũngĩraiha nginya handũ ta ha kana nĩ ũcehagwo? Ũyũ maita maingĩ rĩ ũthiaga futi ikũmi na ithano ũkagĩa na wariĩ wariĩ wa wariĩ ta ĩĩ waramĩra hau ndũthiaga na igũrũ aca ndũthiaga na igũrũ ta mĩtĩ ĩno ĩngĩ ĩĩ na nĩkĩo wendetwo nĩ kĩruru kĩaguo tondũ ti mũtĩ ũgũkũgia gũcera na igũrũ nĩ mũtĩ ũgũkũra handũ wĩkindĩre ĩĩ. Nĩ ũndũ mwega ũcio nĩ mũtĩ wa ĩmwe ya ĩrĩa tũrona haha ĩĩ naguo ũyũ naguo? Mũtĩ ũyũ wĩtagwo bishop. Atĩ bi? Bishop. Bishop? Ĩĩ. Na no mũtĩ wa kĩruru. Mũthikabu? Ĩĩ. No mũtĩ wa kĩruru. Na nĩ ũhandagwo kũndũ kũingĩ. Street -inĩ nĩ ũkũũkora, kũndũ gũthondeketwo park nĩ ũkũũkora. Ti mũtĩ ũgũthiĩ igũrũ, nĩ mũtĩ o mũnini.

ĩ mwena ũrĩa ĩ mwena ũrĩa Ĩĩ. na rĩo na, na karatathi gaka rĩ nĩ kĩ nĩ ihũa ĩ kana nĩ kĩ gatathi rĩrĩ rĩrĩ nĩ ihũa Ehe. na ĩno ũyũ nĩ mũkĩndũ ũyũ nĩ mũkĩndũ Mm. mũkĩndũ rĩ ingĩkũria rĩ nĩ kwĩ mwe- kwĩ andũ matoĩ ĩĩ okoka mwena ũyũ nĩgetha tuonie we mwĩroreri mũkĩndũ ũyũ rĩ wĩna ihinda rĩigana atĩa hau Eh, mũkĩndũ wĩna

nĩ ũndũ mwega. Nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata mũno gũkorwo tũkĩona atĩ mahũa ta maya nĩ tũramona. Nĩ ũĩ maita maingĩ tũmonagĩra kũrĩa barabara. Harĩ na mĩtĩ ĩngĩ watwĩra ĩĩ mwena ũrĩa ũngĩ, na ngwĩhoka mwĩroreri hau nĩho tũgũthiĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩona mĩtĩ ĩyo ĩngĩ harĩa ĩrĩ, na ona yo agerie gũtũtarĩria kana atũtarĩrie ũrĩa ekaga nayo na ũrĩa mũndũ angĩenda gũkorwo na mĩtĩ ĩyo rĩ, harĩa agĩrĩirwo nĩ gũkinya kana makinya marĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ.